bakatutamu cash haza baine emibazi yaabo erikuhwera abantu abarikuba baine pressure, abarikuba baine ulcers, abarikuba baine za shukaari abarikuba nibenda kushara size. Omuntu okuba gye haine abantu abakumukwata aha mukono, omuntu ogwo baaba batamukwatsire aha mukono naabaasa okugumaho azingamireho. Abantu ab'omukuraba ebitiinisa boona haine obaabayambire. Abamwe bakayambwa abazaire baabo kandi abamwe bayambwa abanyabuzaare baabo. Abamwe bayambwa gavumenti, abamwe bayambwa amaramizo. Kwonka hariho ekintu ekirikuteganisa. Omwana naayine amagyezi, maybe abazaire ahabw'enshonga emwe nainga ibiri baburwa esente. Hati omuntu amureeba, amureeba agyenda amwihayo. amuheera amureeberera omuntu ogwo nawe aba omuntu murungi nangwa obundi ou baremwa amutamu esente asakorofayisinga arya kubi abyama kubi omuntu ogwo amwihamu hati omuntu ogwo akitandika naarugamu actually aha guraduation abanyabuzaare baija Abanyabuzaare beeyanjura, abazaire be bareebeka, banywani be baija. Bamusaraawundinga to the extent ngu bamwiha ahari ori owaamukozire ekyari. Ekintu ekyo nimukireeba muta? Abanyabuzaare, omuntu ogwo kaakuba reka ndeke kugamburinga. Omuntu ogwo yaaba naashoma, naagyenda omu banyabuzaare, Bamugamba bamuhe ebirango ku bataine sente. Abazaire be bagira ngu ori owakwehaire ngu nakushomesa akushomese. Omuntu arwana n'omuntu ogwe, family egyo erwana n'omuntu ogwe. Akiheza graduation, speech zitandika. Omwana ogu omukureba n'owangye, nyine amuzaire. Omwana ogu ni cousin wangye. Omwana ogu n'oweitu. Baamugambirira munonga kukiza ogwo owaamubiisize ekyaahi. Nahabw'ekyo naaningira ngu tube feya, omuntu ku araagume yaareeberera omwana ogwe, tarikubaasa kumubiiha banyabuzaare. Kwonka mumanye ngu omuntu ogwo owaamutairemu kaashi nawe amwineho akakwate munonga. Tamwineho buzaare bwingi, n'amazima. Kwonka ku araagume yaamwihamu, Omuntu ogwo muhereze ekitiinisa. Omuntu ogwo mureke nawe ogwo omwana wanyu, omunyabuzaare wanyu owagaigahiire, omunyabuzaare wanyu atungire diiguri, omunyabuzaare wanyu ogu watungire amaka. Mutakaayebwa ogwo omuntu owamutaire e, owamukozire ekyari. Abantu abo tumwe tubahereze ekitiinisa. Nibatureeberera abanyabuzaare baitu, abanyabuzaare baitu baba b'omugasho. babamba aha graduation abantu aba bahire omuntu ogwe nabo tibaricogonizinge aha kuhingira tibaricogonizinge bambashwera tibaricogonizinge egyo graduation ehwire eh, bishop siwati hariho omuntu akaherwa omwana hati ori omuzehe abere nagira tata naye amuhera mwana owangye ninye nkuza aha graduation nowangye ninye nkuza aha graduation tibangire kwonka otekitwaza kifuba Ee, reka kukireeta ekifuba. Gyenda oyoge owaherera omwana waawe, omubuuze oti, Ori bize nainga nooyenda kuzayo? Kare gira ati, Ndi bize oze, kwonka oreke kutandika kuhaya ngu ogu omwana n'owangye, nainga nkuza kuza aha guragyuweshoni. Emyaka ena yoona ei ashomire, ahabw'okuba ori akashoma emyaka ena. Kwonka guragyuweshoni akagira ati, Nyowe ogu omwana naatagira aha guragyuweshoni, niimucwa. Oba okucwa kukibaho, nikwo ndikubireeba.